Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisine bije çekilişiň netijesinde bütin bir saýlama tapgyrynyň dowamynda haýsy bir topar haýsy bir topar bilen gatnaşjakdygy anyklandy. Görşümiz ýaly, ine bu gün şol ýaşyl meýdançada Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň topary, şeýle-de bu tarapda bolsa Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň topary häzir ýene sanjy pursatlardan meýdançamyza girişer. Mähriban doganlar, Akyl ýeňişligiň iki müň on dokuz telebäsleşigi Ine, häzirki pursatda şu ýokarda adalan ýokary okuw mekdepleriň zehinli talyp ýaşlaryndan düzülen toparlaryň bäsleşigi bilen häzir dowam eder. Köp sag boluň, mähriban talyp ýaşlar! Köp sag boluň! Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, ýene bir ýola ählijaňyzy Akyl ýeňişleri telebäsleşigimiziň studiýasynda hoş gördük. Hormatly talyp ýaşlar, hezil watandaşlar, adatça bolşy ýaly geliň, häzirki pursatda bu Gatnaşyjy taraplara syn berjek hormatly synçylarymyz bilen başyndan tanyş bolaýyň. Adatça bolşy ýaly ine, bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda her bir gatnaşýan tarapdan hormatly synçy mugallymlarymyz bar. Çünki Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetinden, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyndan hem-de Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan synçylarymyz bar. Uly hormat bilen, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyndan hormatly mugallym Alyhanow Azat mugallym bar. Azat mugallym, hoş gördük! Şeýle-de, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinden hormatly ýaş zehinli mugallymlarymyzyň biri Wepa Döwletgeldiýew bar. Wepa mugallym, size hoş geldik. Mähriban watandaşlar, ine, adatça bolşy ýaly, bu günki gün hem, ine, bu toparlarda synçy bolup gatnaşýan, ilki bilen, ine, akyl ulgamynyň iş pursatlaryna, ýagny wagt hasaplamasyna jogap bermek üçin, Aýaz teleradioýaýlymyndan synçymyz Öwezmyrat Aýdogdyýew bar. Öwezmyrat, sizi-de hoş gördük. Hem-de, mähriban watandaşlar, talyplaryň, umuman, toparlaryň utuklaryny hasaba alyp we ine, göni aragatnaşykda size ýetirýän synçymyz bar, Bahargül Halytgulyýewa. Bahargül, sizi-de hoş gördük. Hormatly mugallymlar, mähriban talyp ýaşlar, eziz watandaşlar, ine-de bir has. Gyzykly pursady, çünki gatnaşyjy taraplary, topar agzalaryny, toparyň düzümini biz meýdançamyza häzir çagyrarys. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň toparyny meýdançamyza çagyrýarys. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň topary, toparyň düzümi, Guwanç Mämiýew, Şatlyk Saparow, Gülälek Jumanazarowa, Ýusup Dädebaýew, Ýazgül Begniýazowa, Muhammet Arap, Oraz Muhammedow, toparbaşy. Muhammet Arap, e, toparyňyzy, e, topar agzalaryňyzy meýdançada hoş gördük, üstünlik size ýar bolsun. Siziň garşyda toparyňyz Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň toparyny, toparyň düzümini meýdança çagyrýar. Atamyrat Ataýew. Begnazar Akmyradow. Batyr Baýlyýew. Arslan Çaryýew, Azat Gylyjow hem-de toparbaşy Meýlis Mämedýarow bar. Meýlis, siziň hem toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Görşümiz ýaly, mähriban toparlar Meýlis, Muhammet Arap, Ikiňizi-de hoş gördük diýýäs. Elbetde, toparlaryň düzümleriniň arasynda geçen ýyl, ýagny iki müň on sekizinji ýyl çen tapgyrynda hem kän duşupdyk. Meýli siziň bilenem, Muhammet Arap siziň bilenem. Häzir toparyňyzda üýtgeşme bar, elbetde görýäs. Hem-de köpüňiz üçin geçen ýylky tapgyr tejribe boldy. Megerem, bu ýylky tapgyrda meýli ünsli bolar, şeýlemi? Umuman, Taraplar, ýene bir ýola iki tarapa-da üstünlik, ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän. Geliň häzir şertler boýunça girişmänkäk uly hormat bilen hormatly synçy taraplardan bir gutlag sözlerini eşideliň. Hormatly Azat mugallym, gezek sizden.
Menem öz gezegimde şu günki gün ähli ýokary okuw jaýlaryna gatnaşýan talyplara, öz gezegimde iki toparyňam zehinli ýaşlaryna diňe üstünlik arzuw edýän. Şu ýerde-de sizi hoş gördük. Şu bäsleşige gatnaşanyňyza elbetde hemmämizem begenýäs. Gutlaýan sizi. Şu pursatdan peýdalanyp, şu günki günde biziň ýaşlarymyzyň has-da zehinli, ylymly bolmaklary üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän mähriban Arkadagymyz, hormatly Prezidentimize ýene bir ýol köp sagbolsun aýdýan. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri elmydama rowaç alsyn. Köp sag boluň.
Arzuwyňyz hasyl bolsun. Wepa mugallym gereksiz hem.
Menem hem o kärdeşimiň aýdalan sözlerine goşulýan we iki toparada üstünlik arzuw etýän we şondan mümkinçilikler döredip berýän hormatly Prezidentimiň jany sag, ömri uzak we ähli tutýan işleri rowaç bolsun. Köp sag boluň.
Köp sag boluň. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bahargül, gerek däl.
Salam mähriban talyp ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýynlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl giňişligi telebäsleşiginde siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşikde ähliňize uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de, biz ýaşlara ylymda, bilimde şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt, halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Köp sag boluň Gahar. Öwezmyrat.
Akyl giňişligi iki müň on dokuz njy ýylda, ýagny şu möwsümde ilkinji gezek duşýan Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň toparyna-da, şeýle hem Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň toparyna-da üstünlik arzuw edýän. Köp sag boluň!
Hormatly synçylar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Hormatly mugallymlar, size-de köp sag bolsun aýdýarys, alyp barýan aksy halal, mukaddes käriňize, mugallymçylyk käriňize diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny, Tüýs ýürekden arzuw edýäris. Mähriban talyp ýaşlar, Muhammet Arap Meýlis, size gaýdyp gelsek, elbetde, şertler boýunça, düzgünnama laýyklykda häzir biz girişýäs. Çünki, siziň esasy, ilkinji nobatda ünsüni düşürmelidäl zatlaryňyz düzgünnamanyň üç, üç bölümi. Ýagny, bu döredijilik topary tarapyndan alnyp barlar, çünki, hasaplaryň ýöredilişi üç, üç bölümini düşündirmeklik wajyplygy barmy? Ýok, bilýäňiz. Göterimli ýa göterimsiz utuksuz boýunça. Şeýle-de bäş, dokuz bölümi. Bäş, dokuz bölümini düşündirmekligiň wajyplygy barmy? Meýlis Muhammedarap? Ýok. Garaz, jogap berilýän mahaly ümsümlik. Hem-de bäş, on bölümi şoňa görä hereket eder. Kän şertler boýunça giňişleýin durup geçmeýänligimiň esasy sebäbi bar. Çünki siziň ikiňiziň hem öz tejribäňiz bar. Hem-de düzgünnama eýýäm iki ýyl bäri ýokary okuw mekdeplerinde bar we öwrenerçe, düşünerçe wagt bolandyr diýýär. Häzir meň borjum ýaňky eden işimiz, ýagny sizden soramaklyk. Ýene bir sowal. Muhammet aga, meýlis, yşklary barlamaklygyň wajyplygy barmy? Barlaýaly. Öwrenç, gowy zat. Saklaň şeýdip, ýakyň. Siz barlaň, ýanmaýar, öçürýäs. Siz ýapyň, siz ýapyň. Sag boluň. Bu sekuntda tapawut berýär we haýsy bir tarap öň ýapsa, beýleki bir tarapyňky togtadylýar işi. Siz muny bilýäňiz. Esasy bir bellemek isleýän zadym bar. Iki tarapa hem üstünlik ýar bolsun. Toparlar, üstünlik hemmäňize bolsun! Hormatly mugallymlar! Sowalnama girişip bilýäsmi? Ýatlatmak isleýän Meles Muhammedarap, bu günki gün siz saýlama tapgyrda duşýarsyňyz we on sany sowal tapgyry bolar. Olaryň ählijesi hem zehin sowallar bolar. Diýmek, hiç bir tarapa degişli däl. Bu günki gün ýeňiş gazanan topar gönüden-göni indiki tapgyra ýol alar. Çünki indiki tapgyra geçiriler. Ýeňilen topar onuň ýeňilmegine garamazdan hasabyna serediler. Eger hasaby ýeňlen toparlaryň içinde, beýleki ýeňlen toparlaryň içinde hasap görkezijisi ýokary bolsa, onda ony hem x bir, x iki şolar bilen bile aňryk geçireris. Ylalaşýarysmy? Eziz watandaşlar, mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akylly ýeňişlik atly telebäsleşigimiz häzir öz bäsleşigi bilen başlar. Gatnaşyjy taraplar, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik hakademiýasy, Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersiteti, Hasap, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk bolar. Şeýlelik bilen, biz sowalnama häzir girişeris. Meýlis Muhammedarap, taýýarmysyňyz? Ilkinji sowal tapgyry. Sowal. Interes. Sowal tapgyrlaryň ählijesi diýen ýaly gysga. Ünsli bolmagyňyzy hem-de ýadyňyzda saklamagyňyz gerek bolsa, gerekdir öýtseňiz belläp alyň. Hem-de wagtlaryň ulanyşyny bilýäňiz. Üns berýäs. Sowaly okamaklyga başlaýas. Sport görnüşlerini bilýäňiz. Dogrymy? Ýeňil atletika, agyr atletika, küşt, şahmat, şeýlemi? Halas, şular barada bolar. Ýöne, mugallym Serýaz, Beý diýsem, megerem, sizi men dogry jogapdan başga ýana sowmak isleýändirin. Garaz, siziň ünsüňiz sowal tapgyrda bolsun. Dünýäde jentlmenleriň sporty diýip, haýsy sport hasaplanýar? Wagt Gitdi. Kim jogap berýär? Toparymyzdan Atamyrat jogap berýär. Atamyrat diňleýän. Jentlmen sporty boks diýip hasaplanýar. Boks. Hawa. Jentlmenden juda gödek dämi? Ýa, ýa. Ýok, düşündirjekmi?
Ýa, ýa, jogap. Boks.
Hawa.
Jogap kabul. Netije. Dogry jogap. Köp sag boluň. Taraplar ine häzir ikinji sowal tapyryp geçýär. Taraplar taýynmysyňyz? Sowal. Dünýä belli Karol Lir eserini kim ýazypdyr? Gaty bir zehin sorag dälmika diýýän bu. Onda-da takyk jogap gerek. Wagt gitdi. Wagt saklaýas. 0 sekund, meýli. Toparymyzdan ýene Atamyrat jogap berdi. Atamyrat.
Karol Lir eseri Wilýam Şekspir ýazdy.
Dawa bolup bilmez. Jogap dogry. Wagt tapgyry taraplar Sowal. Ine gyzykly sorag. Eger şol zat bolmadyk bolsa, hiç zadam diýmezdim size. Näme diýmezdim, näme bolmasa. Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Meýlis. Kim jogap berýär? Toparymyzdan Begnazar jogap berýär. Begnazar. Eger şo zat bolmadyk bolsa men size näme diýmezdim. Asla-ha näme zat bolmasa? Diliňiz bolmasa maňa hiç zat diýip bilmezdiňiz. Diýip Asyl hiç bilmezdim. zat diýip bilmezdiňiz. Diýip bilmez. Dil.
Jogap.
Düşündiňmi? Diýdim-ä, mikrofony goý diýdim. Dilsiz diýdim-ä. Ol görkezdim ýöne. Beýtmek bu görkezmek boldy. Diýmek üçin hökmany suratda dil gerekdi. Kabul. Siz jogap berdiňiz. Dogry söz jogap kabul etdim. Yzyna ikimiziň söhbedimiz boldy. Ýogsa-da men size şeýle hereketli görkezdim. Siz muny nädip düşündirdiňiz? Mikrofon eliňizde. Mikrofony eliňize alyň, alyň. Men size mikrofony gorkezmek goýmaklygy aýtdym, dogry dälmi şeýle? Siz şoňa nähili düşünýäň? Görkezdim. Bu görkezmek. Ýöne mikrofony eliňize alyň diýdim şu wagt. Muny ses bilen aýtdym. Ses bilen aýtmak üçin hökman dil gerek boldy. Jogap öz-özünden düşünikli zat. Dogry. Netije jogap dogry. Köp sag boluň. Dowam edýär. Dördünji sowal tapgyry. Dünýä belli hytaý filosofy Konfutsiýniň belli jümlesini dowam ediň. Owadanlyk hemme zatda bar, ýöne wagt gitdi. Ýene dowam ediň. Owadanlyk hemme zatda bar. Wagt sakladyk. Elbetde ýene üçünji sekunt. Meýlis. Dogrusy, bu siziň bilim alýan käriňize, hünäriňize degişli bolmagy mümkin diýipdik. Ýöne mundan öň Wilýam Şekspir barada hem boldy. Bu-da sungata degişli. Bu ýerde dawaly mesele ýokmyka diýýän. Elbetde dogry jogaba garaşýas. Meýlis, kim jogap berýär? Batyr jogap berýär. Batyr, diňleýän.
Batyr, Batyr, sabyr ediň, Batyr.
Owadanlyk hemme zatda bar. Ýöne.
Ýöne ony hemmä görmek berilmeýär.
Owadanlyk hemme zatda bar, ýöne ony. Hemmä görmek berilmeýär.
Kabul. Kabul. Sowalnamada başgaçarak ýazylmaly. Ýöne beýdidem häzirki mazarak mümkinçilik berýär. Konfusiýnyň belli bir jümlesi bar, Owadanlyk hemme zatda bar. Ýöne ony görmek her kime berilmeýär. Bu ýerde üýtgeýän zat ýok. Siziň jogabyňyz dogry. Aýletde gönden göni ýene-de bir zehin sowaly. Muhammet aga, siz gelin. Hasabyňyzy açmagyňyzy haýyşt edýän. Bäşinji sowal tapgyry. Taraplar. Sowal. Futbol oýny başlamanka, megerem, köp gaýtalanýan sowal. Durmuşda-da kän eşidilýär. Hatda meň özüm kän eşitdim şu sowaly. Futbol oýny başlamanka, onuň jogabyny aýdyp bolarmy? Onuň hasabyny aýdyp bolarmy? Nähili düşünseňiz şeýle düşüniň. Wagt gitdi. Köp sag boluň. Elbetde şu ýerde iş köçüräýiň Muhammet Arap soň düşünişeris. Wagty diňe meýilsiň topary üçin isledigiçe gaýta dowam edýäs. Häzir düşünişeris. Ýogsa-da meýilsi wagty dowam etdirmek gerekligi barmy?

Ýagny futbol oýny başlamanka hasap nol.
Hasap nol bolýar. Hawa. Hasap nol bäş. Jogap dogry. Taraplar, görşümiz ýaly, sowal tapgyrlaryň hiç biri bir gaty bir kyn däl. Bu saýlama tapgyry hem-de ýeňilleşdirilen zehin sowallary bolar. Bu bize indiki tapgyra topary geçirmeklik üçin gerek. Onuň üçin ýöne bäsleşigiň şertleri üýtgewsiz galýar. Men sizden başynda bäsleşige girişmänkäk soradym. Düzgünnamanyň bölümlerini, düzgünnamanyň şertlerini bilýäňizmi? Gaýtalamak wajyplygym barmy? diýipdim. Muhammet Arap sizem, meýil sizem gerek däl diýdiňiz. Muňa garamazdan düzgünnamanyň şertleri bozulýar. Çünki, Muhammet Arap siz toparyňyz falstart, ýagny wagt gitmezden yşky ýakdyňyz. Yşk ýakýança agzaňyz düzgünnama laýyklykda häzir meýdançany boşadyň. Meýlis, mundan aňry siz öz doly düzümiňiz bilen garşylaşyň, bäş agzadan ybarat bolan düzümine garşy oýnarsyňyz. Muhammedarap, şerti ýerine ýetireliň. Meýdançany boşadýar. Köp sag boluň. Özüňiz geçjekmi? Boldy. Folstad bolsa toparbaşy giderdi. Muňa garamazdan siz oturýaňyz. Dowam edýäs. Taraplar bu Sowalnamamyzyň göni ýarsy. Meýlis. Häzir indiki siziň dogry jogabyňyz bilen siz gönden-göni indiki tapgyra geçmäge hukuk gazanarsyňyz. Muhammedaryp. Siz üçin ähli zat heniz ýitirilenok. Siz hasaby deňe-deň tamamlamaga häzir mümkinçiligiňiz bar. Bu beýle ýagdaýa düşmek üçin siz indiki sowallaryň ählisine iň bolmanda dördüsine dogry jogap berip iň soňky sowaly tapgyrda düzgünnama laýyklykda başgaça hereket etmeli bolarsyňyz. Iň bolmanda, eger bular alty hasabyny düzläýende-de, size henizem göreşmäge, synanyşmaga mümkinçilik bar. Çünki indiki tapgyra geçmek maksady bilen. Muny ýatlatmak üçin aýdýan. Interes. Ertirlige näme iýip bolmaýar? Wagt gitdi. Kim jogap berer? Toparymyzdan Begnazar jogap. Begnazar, ertirlige näme iýip bolmaýar?
Ertirlige Ertirlige günortanlyk we agşamlyk iýip bolanok.
gülkünç sowal diýdim-ä. Eger siziň bu jogabyňyzam dogry bolaýanlygynda geň galdyrardy. Jogap kabul. Elbetde hemmä mälim zat. Ertirlik bolsa ertirlik iýmeli boldy. Günortanlygy günortanlyk, agşamlygy agşamlyk. Geň galdyrýar, ýöne jogap dogry. Taraplar 7-nji sowal tapyra häzir girişýär. Taýynmysyňyz? Sowal. Ýaňky manydäki sowal. Haýsy sagatlar günüň dowamynda ýeke iki gezek dogry wagty görkezýär? Wagt gidýär. Elbetde mail. Kim jogap berýär? Toparymyzdan Azat jogap berýär. Azat, diňleýän.
Elbetde, işlemeýän sagat görkezip biler. Işlemeýän. Hawa.
Şo bir wagty. Meselem, sagatyň durup galsa, meselem, sagat onda durup galsa, günüň dowamynda iki gezegem, meselem, irden bolan hem, gije bolan hem görkezýär. Jogap kabul.
Jogap dogry. Köp sag bol. Sekizinji sowal tapgyry. A, şu ýerde meň soramak borjum, Azat mugallym. Muhammedarap, bäsleşigi dowam etmek gerekmi? Ýa. Iki tarapy hem gollamaly. Näme edýäs? Dowam edýäsmi ýa-da şu ýerde jemleýäsmi? Muhammet aga. Muhammet aga. Dowam edýäsmi ýa jemleýäsmi? Dowam etseň gowy bolaram. Indikiler wapşe nol bolsa siz çykyp bileňiz. Bar ýa üç sany sowal galdy. Meris dowam edýäsmi? Dowam edýäs. Siziň indi üýtgetjek zadyňyz ýok. Bir üýtgetjek zadyňyz garşydaşyňyzy çürt gezek indiki tapgyra geçmez ýaly edip bilýäňiz. Bolany. Sekizinji sowaly tapar. Taraplar taýyn bolsaňyz. Sowal. Belli nemes filosofy Immanuel Kantyň pikirine görä, çagada gowy häsiýetleri kemala getirmek üçin näme zerur? Wagt. Gitdi. Wagty saklaýarys. Muhammet Arap kim jogap berýär? Ha, ikinji sekunt. Kimde? Özüňiz jogap beriň. Özüňiz jogap berýäňiz. Diňleýän Muhammet aga. Meň pikirimçe terbiýe.
Doly aýdyp biljekmi?
Çagalyk. Jogap kabul.
Terbiýe diýip jogap berdiňiz, Muhammedarap. Ikinji Sekon, Nähili bolanda-da siz meýdançada galýaňyz? Ol-a bir. Ikinjiden. Immanuel Kantyň pikirine görä, çagada gowy häsiýetleri kemala getirmek üçin gowy terbiýe bermek esasy zerurlykdyr. Terbiýe. Jogap dogry. Hasap ýedi, bir. Muhammedarap siziň hasabyňyz açyk. Dowam edýäs. Dokuzynjy sowal tapgyry. Gyzykly sowal. Üns berýäs. Sowal. Haýsy ýurduň meýdany ýerleşýän materiginiň meýdanyna deň? Wagt gitdi. Meýli. Kim jogap berýär? Toparymyzdan Atamyrat jogap berýär. Atamyrat, diňleýän.
Materik bilen deň ýurt ola Awstraliýa. Awstraliýa.
Jogap kabul. A. Muhammet Arap. Bu ýerde utugyň beýleki tarapa geçmeklige diňe siziň günäňiz. Siziň toparyňyzdan dogry jogaby men eşitdim. Awstraliýa diýip topar agzalaňyz diýdi. Ýöne siz wagty saklap geçmediňiz. Meýlis, gutlaýan. Bol utulam siziň. Şeker bar. Inede jemleýji sowal tapgyry. Taraplar. Üns berýäs. Sowal. Portugaliýanyň näçe goňşy döwleti bar we haýsylar? Wagyt Gitdi. Köp sag boluň. Muhammet Arap, wagty isleseňiz diňe siziň üçin dowam ederis. Isleseňiz häzir jogap berip bilersiňiz. Yşkýakmy? Kim jogap berýär? Özüm jogap berýän.
Diňleýärin.
Ispaniýa.
Ýekeje goňşy döwlet Ispaniýa. Ýeke goňşy döwleti bar diýýäň. Bu birinji jogabyňyz. Ýok, Ispaniýa diýen şo döwletiň adyny aýdýan Ispaniýa. Näçe goňşy döwleti bar? Birje goňşy döwledi bar olam Ispaniýa.
Netije. Hasap elbetde. Sekiz, iki. Mähriban talyp ýaşlar, eziz watandaşlarymyz şunuň bilenem gysga wagtyň içinde, dogrusy iň köp ulanylan sekunt, Wagt hasaplamasy üç sekunt boldy. Tutuş on sowal tapgyryň dowamynda, nol nol, nol bir, nol iki, sekuntlaryň dowamynda ähli jogaplar berildi. Megerem, jogaplar juda, sowallar juda aňsatdyr, megerem, toparlaryň taýynlygy juda güýçlüdir. Muny bäsleşigiň indiki tapgyrlary meýlis siziň bilen duşuşamyzda ony ýene anyklalarys. Muhammedaras, Azat mugallym, Türkmenistan döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyp ýaşlary, topar agzalary gatnaşygyňyza köp sag bolsun aýdýarys. Işde, okuwda, sungatda diňe üstünlikleriň, ýar bolmagyň hiçwagtdan arzuw edýän mähriban talyp ýaşlar! Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetiniň topary, şeýle-de Meýlis, gönden-göni şeýle hasap bilen siz indiki tapgyra ýol alýarsyňyz. Indiki tapgyrlarda hem üstünlikleriň, ýar bolmagyň hiçwagtdan arzuw edýän eziz watandaşlar, mähriban doganlar, şeýle ajaýyp pursatda her biriňiziň asyl halal hem mukaddes ojaklaryňyzda diňe Häzir agzybirligiň, asudalygyň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň däresinde elmydama bagyşdan paýly, sylagydan serpaý bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäris. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Kaýsers kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dilerle bilelikde taýýarlanan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň bu gezekki sanyny hem şeýle görkezijiler bilen tamamlaýarys. Mähriban watandaşlar, bäsleşigimiziň indiki sanlarynda şu sanlar laýyk bir hepde dowam etýänçä,